Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh qıymetli din qardaşlarımız! Bugünki Ramazan nasihatımız Allah'tan açıq ve gizli qorqmaq ehemmiyeti aqqında olacaq. Allah'tan qorqmaq farzdır.

İşte, o şeytan yalıñız öz dostlarını qorquta. O alda eger iman etken olsañız, olardan qorqmañız, Menden qorquñız. Ve yuhazzirukumul-Lâhu nefsehu, Allah sizni Özü ile qorquta. Fe lâ tahşavun-nâse vahşavni,

Olar, Allah közütilevini emir etken şeylerni közetken, Rabbillerinden saqınğan ve fena esaptan qorqqan kimselerdir. Ve limen hâfe maqâme Rabbihi cennetân. Rabbiniñ maqamından qorqqanlar içün eki cennet bardır. Mâ lekum lâ tercûne lillâhi veqâre. Sizge ne olmaqta ki, Allahqa büyüklikni yaqınlaştıralmaysız? Bunıñ manası, sizge ne ola da Allahnıñ azametinden, yani büyükliginden, qorqmaysıñız? Sünnetteki bir sıra delillerge ve sahabeler aqqındaki rivayetlerge köre, Allahtan qorqmaq farzdır. Al-Buhari ve Muslim Ebu Hurayradan, Rasulullahnıñ sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle aytqanını eşittim dep rivayet etildi, Allahtan ğayrı iç kimseniñ kölgesi olmağan künde onıñ kölgesi altında alınacaq yedi çeşit insan bardır, adaletli akim, Yüce Allah Taalâğa ibadet ile ösken genç, qalbi mescitlerge bağışlanğan adam, Allah içün bir-birlerini sevgen, Onıñ içün beraber olğan ve Onıñ içün bir-birinden ayrılğan eki adam. Asılzade ve dülber qadınnıñ şehvet davetine qarşı olıp, Men Allahtan qorqam dep aytıp olğan adam. Sadaqasını sol eliniñ yapqanını sağ eli bilmegen alda bergen adam ve yañlızlıqta Allahnı zikir etkende közleri yaşlanğan adam. Al-Buhari ve Muslim Anastan Resulullahnıñ salâllahu aleyhi ve sellem şöyle rivayet degenini rivayet etti, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir hutbe ile hitap etken edi ki, bundan evel öyle hutbeni daa bir kere eşitmegen edim. Dedi ki, Menim bilgenimi bilse ediñiz, az küler, çoq ağlar ediñiz. Anas dedi ki, Resulullahnıñ sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleri bunı eşitken soñ, aman yavluqlarını yüzlerine örtüp, ağlamağa başladılar. Al-Buhari ve Muslim Uday ibn Hatimden Resulullah'nıñ sallallahu aleyhi ve sellem şöyle degenini rivayet etti, Qıyamet kününde Allahnen tercimansız qonuşacaqsıñız. Soñra adam sağ tarafına baqar ve yapılğan eyi işlerinden başqasını körmez. Soñra sol tarafına baqar ve yapılğan fena işlerinden başqasını körmez. Soñra ögüne de baqar ve qarşısında ateşten başqa bir şey körmez. İşte, er biriñiz hurmanıñ yarısınen olsa bile özüñizni ateşten qorçalañız. Al-Buhariy ve Muslim İbn Ümerden Resulullahnıñ sallallahu aleyhi ve sellem şöyle degenini rivayet etti, İnsanlar Alemlerniñ Rabbisi içün ayaqqa turacaqlar. Olardan er biri qulaqlarınıñ yarısına qadar terge batacaqtır. Müslim Ebu Hureyradan Resulullahnıñ sallallahu aleyhi ve selem şöyle degenini rivayet etti, Eger de mümin Allah qatındaki cezasını bilse edi, iç biri cennetni arz etmez edi. Ve eger de kâfirler Alla qatındaki rahmetini bilse edi, iç biri rahmetinden ümütini kesmez edi. İbn Hibban Sahih adlı kitabında Ebu Hureyradan Rasulullahnıñ salâllahu aleyhi ve selem Rabbiden şunı buyurğanı rivayet etti, Namusına yemin olsun ki, qulum içün eki qorqunı ve eki işançnı birileştirmeycem. Bu dünyada menden qorqqan olsa, qıyamet künü oña teselli berecem. Eger de bu dünyada emin-aman olsa, qıyamet künü onı qorqutacam. İbn-i Abbasnıñ şöyle degeni rivayet etildi, Allah Nebisine, salâllahu aleyhi ve selem, şu ayetni endirdi, Ey, iman etkenler! Özüñizni ve ehliñizni yaqarlığı insanlar ve taşlar olğan cehennem ateşinden qorçalañız. Resulullah sallallahu aleyhi ve selem ise bu ayetni aynı şu künü sahabelerine oqudı. Ayet oqulğanda gençlerden biri esini coydı. Amma Resulullah sallallahu aleyhi ve selem öz elini onıñ yüregi üstüne qoyğanda genç qıbırdamağa başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve selem oña, Ey deliqanlı! La ilahe illallah dep ayt! dedi ve onı cenet ile mücdeledi. Sahabeler şöyle dediler, Ya Resulullah, bizim aramızdan cennetli kim olacaq? dep soradılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve selem dedi ki, Siz Allahnıñ şu sözüni eşitmediñizmi? Zâlike liman hâfe makâmi ve hâfe vaid, Bu menim maqamımdan ve tehdidimden qorqqan içündir. Al-Buhari Abdullah ibn Mesuddan şu hadisni ketire. Aqiqiy mümin öz günahlarını sanki üstüne avdırılacağından qorqqan dağnıñ tübünde oturğan kibi körer. Günahkâr ise, öz günahlarını sanki burnu ögünde uçup keçken çıbın qadar körer ve onıñ, yani çıbınnıñ, aqqında, İşte böyle, der. Abu Şihab işte böyle sözü aqqında çıbını quvmaq içün elini burnunıñ yaqında ketirip dep añlattı. İbn Hiban Usama ibn Şurayqtan Peyğamberniñ salâllahu aleyhi ve selem şöyle degenini rivayet etti, Allah istemegen şeyni saqın bir özüñ qalğanda yapma. Al-Bayhaqiy Abdullah ibn Emirden şöyle rivayet etti, Resullâhtan, salâllahu aleyhi ve sellem, adamlarnıñ angisi daa da yahşı olğanı soradılar. Dedi ki, qalbinde pahıllıq olmağan, doğru söz saibi olğan kimse. Ondan ise, doğru söz saibi olğanlar aqqında bilemiz, amma qalbinde pahıllıq olmağan kimse degende kim közde tutula, aceba? Dedi ki, Allahtan qorqqan, namuslı ve temiz olğan, zalım olmağan, kin tutmağan ve aset olmağan. İşte, qıymetli din qardaşlarımız, Allah bizni Ondan açıq ve gizli qorqqan qullarından eylesin. Kelecek Ramazan nasiatlarımızda körüşmek üzre. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekâtuh.